Guyyaa xiqqoof dheeynee dhufnaa fa inshaa Allah hayyee turtii gaarii nu wajji godhaa. Hey hey hey ta'ee xlaa'e laalaa takka achi seentee ta'ee xlaa'e amma hammaama seennee kaasuu jirra namni hedduudha fa achitti kaasuu hin barbaanne saniifuu hammaama jirra yallaa yallaa yallaa yallaa khaluu xaayiraan nu dabarti yallaa deemaa. akkuma amma akka turetti tattaa'u jirra. Xabaan amma sa'aan sagal sagalii fi daqiiqaa lama geessi sa'aan kudhanii fi daqiiqaa kudha shan taate karaa kaayiroo deemne illee kalaas xayyaaran keenya ol deemti. Fa amma sa'aan nus sa'aan nu hafee akka fishaa ajaa'iba qabna ammas hirriba sa'aa lama malee hin rafne dhugaan arra. Fa hedduu dadhabbii qabna karaa akka itti tattaa'u jira.

Akkasi gaa turtii gaarii nuu wajji godhaa hunoo amma maxaara saudi arabia magaalaa riyaad keessaa baanee akkasi karaa kaayiroodhaa takkaa'u karaa maxaara qaahiraadhaa deemaa jirra turtii gaarii nuu wajji godhaa

Akkuma agartanitti mafaara Kaayiroodhaa takkaawoo Kaahiraadhaa geenyee jirra. Amma Masri jirra jechuudha. Masri kana fakkaatti mafaarri ishii bareedu takkaa dhaqee hin beeku Kaayiroo hedduu dhaquudhaaf hawwuun ture garuu takkaan deeyne inshaallah yoo rabbi jee fuula dura.

Osoo video kana hin fixin like share subscribe godhuu hin irraanfatina. Mataara
Kaahira irraa amma karaa xaa'iraa Niiwyoork deemtu seennee jira. Dabaan xaa'iraan nuti itti dhufne xaa'iraa Masriiti. Saniifuu tiraanziit Kaayiroo ture akkasitti Kaayiroo irraa karaa Niiwyoork

Akkuma argisanitti kunoo nyaanni nu dhufe. Eega nyaanni isin jalaa kaasne isin kaasne babaane. Suhuura kuni. Akkasii amma magaalaa Niiwoork seenee jira. Soomana turre tawaanii sa'a akka taateen ba'e garuu soomana keenya wanni jennee jira. Yaani

dhaabbatuu jirti isii dhaabbattu haasaa jira bu'u jirti طبعا yeroo nuti dheyne qabbanti baredoo qofaa barafa qofaa dhaabbate malee garuu qabbanti akka ajaa'iba jirti subhaanallah onnee keessa dhaga'uu turre fa'anis shaantaa kiiloo fudhanii keessaa ijoolleedhaaf boodii keessan uffatanii jaakeetni hafiifaa طبعا ameerikaa fi kanadaa fi

Sa'a shanii fi wahitti achi Boston geenye. Xabaan magaalaa miti magaalaa alaa garuu waan isin ajaa'ibu magaalaa New York irra Boston haalan haalan guutine magaalaa hedduu bareeddu namni hedduun akkasi tuuristummaaf achi dhaqa. Harbar Yuunivarsiitii jira magaalaa keessa magaalaan isii hedduu hedduu bareeddi.

karaan dheeraa qabaan sa'aa shan nurraa fudhate sa'aa shanii fi waa nurraa fudhate fa karaa dheera turenis dadhabbii qabnaa guyyaa meeqa hin rafne isinii wajjiin karaa dheeraa deemaa turree garuu maasha allah ajwaa'ni makiinaa keessi oowwaa alli haalan haalan itti qabbanaa'uu ture ijoolleen tiyya jakkeeta uffattee kannaagii uffattee kopoo jalaanis helaa hoppuudda itti uffisee Salmaa wajjin maama qabbanee na qabbanaa'ee jira kofoo qalloo maanaa uffistaa naan jetti kofoo hin jinsiidha beeytanii fa akkasii subhaanallah haalan haalan qabbanaa'uu ture nuti qabbanaa akkanaa hin bara hin beeyne saniifi garuu yeroo baradoodhaa silaa dheyne akkam taana yeroo baradoon dhaabbattu dheyne akkana jennu subhaanallah qilleensi isiidha qilleensa goggogaadhaa miti qilleensa Sagareedaadha fa yallaa turtii gaarii nu wajji godhaa gaa magaalan niiyoork irraa fi niiyoork fi maaligaa boston jidduu jirtu magaalaa xiqqoo hedduu jira sanniida bira dabarre amma haraalee haraa niiyoork fi boston jidduuti isinii haasaa jira hayyeegaa